Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela kokwani chauke kokwani chauke ka ikapa ka misava hinkwayo yi jikelele loko va pfuka va ka baloyi hi fike hi vona kokwani chauke va endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa facebook laha va dye biriviri kumbexani ku kwata va karhi va rhukana va ka Baloyi swi karhi swi sukela ka un'wanyana wa valandzeri kumbexana vaseketeri loyi a nga fika a nyika vonelo kumbexana a comment ka Facebook leswi nga fika swi hlundzukisa kokwani Chauke se swi endla leswaku ri kokwani Chauke va hlundzukela va ka Baloyi hinkwavo lava nga kombisa leswaku ri va ka Baloyi a va tlharihangi. Se hi vone Kokwani Chauke namuntlha va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga ku kombeleni ka ndzivalelo eka va ka Baloyi va fike va tsala leswi landzelaka. Va ka Baloyi sorry hinkwenu. Se leswiwani swi kongomisiwa eka va ka Baloyi hinkwavo leswaku ri Kokwani Chauke va ti sola eka marito lama va nga ma vula eka nkandziyiso lowu va wu endleke. Swona a swi hoxeki loko va Kokwani Chauke va fika va rhukana va ka Baloyi hi mhaka ya ku Kokwani Chauke i munhu loyi a nga n'wamabindzu naswona va tirha na vanhu va ku hambana-hambana Van'wana va vanhu lava tirhaka na vona kumbexana va va tirhelaka i vanhu va ka Baloyi kumbexana va ka Mathevula se loko va vona nkandziyiso lowuyani a swi nge va khomi kahle a hi nge munhu u lava ku tirheliwa hi kokwani Chauke a ri wa ka Baloyi a vuriwa leswaku ri a nga tlharihangi xana wa ha ta swi kota ku va a tirhisana na kokwani Chauke ke ndzi vona ingaku a nge he swi koti hikuva a vuriwe leswaku ri a nga tlharihangi kumbexana a vuriwe xiphunta Se lexi ndzi nga vulaka xona eka kokwani Chauke i ku swi kahle leswaku ri nkarhi lowu taka timhaka ta ku va va landzelela ngopfu leswi vanhu va swi tsalaka swiyenge swa mabulu kumbexani vanhu va tsala marito yo ka ya nga ri kahle va nga ha swi landzeleli ngopfu hi mhaka ku swi nga va endlisa swihoxo swi tlhela swi va onhela eka bindzu ra vona hi mhaka ya ku i munhu loyi a nga n'wamabindzu naswona va tirha hi vanhu nkandziyiso wa kokwani Chauke hi lowu. wena Clarence Baloyi swi swa ka Baloyi a swi tlharihanga wena Clarence Baloyi wena vhele a wu tlharihangi me mhana mina va huma ka Baloyi ni gina ni nga tshembi ku vanhu va ka Baloyi va tlharihe kahle wena Clarence wo wa ncila na nde swilo leswi ni swi vulavulaka lano a swi fambelana ku ni tshama ni ri ku ni tshama ni ri ku vulavuleni ka page ra mani hi ku ni le ku vuleni ri huma ni aka swilo swa mina wo va tlilayirense na vito a wu pfuni nchumu matshan'wa yo i yingisela kumbe ku vona kumbe i huma loko ni ku nyenyetsa yana le kule le va ta sala lava ingaku va lavaka ku lava ku ta twisisa ku ni vulavula hi yini ni endla yini wo va swa ku ni tshame hansi mhe ni swi langusa mhe ntukulu wa ka baloyi ana ana ana ni gina ni nga tshembi ku i mpela mpela mpela vanhu va ka baloyi va tlharihe kahle loko no langusa ka tikhomente to ka ta mina always va ka baloyi problem ku hava munhu wa problem ku tlula wa ka baloyi ene a swi tlharihangi loko hlangana na swona life swa ka baloyi swi tlhariha kwala ka social ya nxiyo ga na data ya two rand ayi wa ta sweswi n'wana kahle kahle nga ku hi swa ku vo vhava mi lohisa sweswi va ka baloyi mi ta mi humise sweswi a hi swa ku a mi tinyumi la vanhwini la ya o anyway ya ya no la ta mi tivisa n'wina mi twa ku ingaku eh ku humelela ka mina ku suka ka facebook a ne mi nga xisani grupanani mi ku loko a posta a hi n'wi rhuketeleni mi ri group kumbe mi fika va ma 20 mi ku namuntlha i postini hi mi ta va mi swi twini leswaku kokwana chauke a va dye biriviri